Bäş esse bahasyny alyrow, düşünýäňmi? Sokullyk-ow, üýtgeşikmişin! Myrat Mollaýew üýtgeşik zehini bilen muşdaklarynyň, aýratyn-da çagalaryň söýgüsini gazanan ussat aktýor, režissýor, şoumen, bloger. Ençeme internet bäsleşikleriniň, şol sanda halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi. Maral Dezio ajaýyp eje, çagalaryna kiçilikden özbaşdak bolmagy öwredýär. Garrylykda pensiýasy gowy bolar ýaly segsen ýerde işleýär. Agtam, Akenmar, Şerbet, Akmaýa, Bärdebiz, Bostan, Bagyr. Awtoulagynyň bagažnigini küme hökmünde ulanýar. Gymmat şaý-sepleriň arasynda demiri saýlaýar. Ol üýtgeşik öý hojalykçysy. Diňe nadýožny ýerden dostawka edýän. Akylly görünmek üçin äýnek dakynýan. Şäherde bir çäre bolsa gatnaşýan. Dermanlara düşünmese-de dermanhana dişleýän. Edesi gelmeýän reklamalaram etmeli bolýan. Ýarym stawkada bossanly işleýän. Gidesi gelmeýän çärelere-de gitmeli bolýar. Linza satyp kurýer bolubam işleýär. Ol sporty söýýär. Sporta gatnaýamyka diýýärdim, ol ýok, gatnanok. Şerbet marketi eýlesine-beýlesine çöwürdi. Çagalaryna örän döwrebap terbiýe berýär. Birnäçe dillerde suwara gürläp bilýär. Has takygy, ýekeje peýdaly işi olam günde on müň ädim ýöreýär. Essalawmaleýkum mähriban watandaşlar! Ýurdumyzda meşhur Ak kepder studiýasy size zehin bäsleşiginiň täze tapgyryny hödürleýär. Bu günki myhmanlarymyz Maral Dezio hem-de Myrat Mollaýew. Ýagny, şu gepleşigiň weterany. Ana, gepleşikde hoş gördük. Taýynsyňyz-a. Gepi doldup oturmaly, ýaýlymda birinji tapgyrymyz. Birinji tapgyryň sowallary örän ýönekeý. Her haýsyňyza üç sany sowal bar. Her sowalyňam dört görnüşli jogaplary bar. Haýsam bolsa bir jogap dogry. Ilki kim başlaýar? Kiçä bereli ýöne. Ýa zenanlara hormat. Ýa zenanlara. Taýak. Taýyn bolsaňyz başlaýas. Rowaýata görä haýsy jandar. Gyş pasly öz ýüňünden haly dokamagy ýüregine düwüp, ýaz gelende-de ýadyndan çykarýar eken. Türkmen halkynda bir rowaýat bar, Bir jandar diýýär, Gyşda üşäp, nesip bolsa ýaz geläýse bolýar, ýüňümden gowy edip haly dokap ýylanaryn diýip söz berýärmişin öz-özüne, ýaz gelende ýadyndan çykarýarmyşyn. It, at, goýun, geçi. Atwetlerim gerek däl maňa, men eýýäm bilýän. Sebäbi Bukvalno geçen hepde bilemok ne tötänli bolmagym ahmal ýada kak gowarýtsa wselennymy arada bir bir mekdebe baramda sowgat berdiler arkadagymyzyň kitabyny şo taýda rowaýatda ýa it diýip ýazylgy ony hemekşem bilýämika diýen. Türkmen halkynyň rowaýaty bar hakykatdanam hakykatdanam şol milli liderimiziň kitabynda bar o rowaýat hakykatdan hem it diýip geçýär. Birinji tapgyryň birinji sowaly Myrat Mollaýew siz üçin şeýle. Şu bir nol bulup barýar. Hawa, ýöne sen nesip bolsa bir-bir edersiň häzir. Sebäbi sen bu gepleşigiň weterany ahyryn. Näme üçin şo geçen gezek gepleşikde gaçyp gitdiň-ä? Näme? Men gördüm. Sögüşip gitdiň-ä? Seň tapan zadyň-da. Henizem näçe ýyl geçdi adamlara düşündirip ýetişibilemok. Doly görnüşini göräýiň hoo diýende, internet ulgamynda her bir goýulýan habarlara, wideolara ynanmaň diýmek üçin durmuş sapagy bolsun diýip Myrat Mollaýew bilen şu gezek gysgajyk ýaňky oýun eden bolduk. Hawa. Sebäbi näme üçin? Sebäbi internet ulgamynda goýulýan zatlaryň aglaba bölegi ýalan maglumatdyr. Saglygy goraýşa degişli bolsun, tapawudy ýok. Ine, meselem, ine, pylan zat pylan zadyňa dermanmyş, internetde okadym diýip, hamana bir lukman aýdan ýaly edip, şony öz saglygyňyz üçin örän uly zyýan edýäňiz. Ýa-da başga maglumatlar bolsun, tapawudy ýok. Her bir maglumat anyk bir çeşmeden bolmasa, onda internet ulgamynda alýan maglumatlaryňyzyň hemmesine ynanmak hökman däl. Sebäbi köp maglumatlar ýalan. Şoň üçin diýýän-ä her bir goýulýan zada ynanmaly däl diýip. Indi daşlaşmalyň. Saňa-da Myrat Mollaýew şeýle sowal. Rowaýata görä, Mäne baba haýsy alym bilen söhbetdeş bolupdyr? Söhbetdeşlikden soň Mäne baba ol alym hakynda şeýle diýipdir, Meň bilýän zatlarymy ol görýär, meň görýän zatlarymy ol bilýär. A. Al-Biruni, B. Ibn Sina, Ç. Al-Farabi, D. Omar Haýýam. Ýaňky fraza näme? Meň bilýän zatlarymy ol görýär, meň görýän zatlarymy ol bilýär. Ibn Sina. Berekella. Dogry. Dogry. Özüm şu rowaýat

Düşünýäňmi? A Ibn Sina ol eýýäm nemeler bilen gürleşen-dä, düşündiňmi? Şo-da. Nämeler bilen? Ösümlikler bilen bar-a. Ösümlikler demir Ösümligem bilýän. Hawa, şo-da. Şoň üçin ýa-da. Hümm, berekella. Welin. Bejerilmeýän keselleri bejeren. Uzi gerek däl eken-dä şoňa, adamy görenden. Maral, size şeýle sowal. Magtymguly Pyragynyň Dehistanyň baýrynda bady sabany görsem diýen setirlerindäki Dehistan ýurdumyzyň haýsy welaýatynyň çäginde ýerleşipdir? A. Ahal B. Balkan C. Lebap D. Daşoguz Kömekleriňizem bardyr. Kimdir birine Jaň edip kömek sorap bilýäňiz. Hemem internet ulgamynda öz agzalaryňyzdan göni älemde kömek sorap bilýäňiz. Balkan welaýatynda diýip saýlaýaňyz. Näme üçin? Balkan daglary bar. Balkan daglary bar. Onsoň. Bu balkanly. Bu balkanly. Adam, adamymyň ady Balkan onuň. Şeýlemi? Hemmesi Balkan, Balkan. Ýöne Degistan anyk şo ýerde diýip bileňok-a? Aý ýok, ýöne şeýle. Ýöne şeýle.

Ýöne gözündäki näme täsir edýär? Ýok, sen ol bilýäňmi, köp adam zenanlaň logikasyny, men maňa zenanlar köp diňe zenanlaň logikasyny bilýär. A bu erkekleň logikasyna düşünýär. Bu alymyňam şo dilinde gürläp bilýär. Ýa çagajyk, hawa, bu hemme taraplaýyn-a. Oň storislerine görýäs. Myrat Molla meniň bilen üç ýyl işleýär. Bile. Bir kabinetde-de oturyp işledik. Akenmar kompaniýada. Hawa, Akenmarda, bärde bizde degmeli çärelerimizde. Şonuň üçin meni Myratdan gowy tanaýan ýok şu zdaniýanyň içinde diýsegem bolýar. Şeýlemi? Näçe sapar sene-menede-de bolup gördük, kyn günlere-de düşdük. Sögüşen bolduňyz-a? Günaşa. Günaşa sögüşýäňiz, günaşa-da ýaraşýaňyz. Aý o. Ol ýöne ýagny kak bir tworçeskiý zat. Ikimizem güýçli adamlar. Men-ä şeýdip özümi köşedirýän. Olam bir liderleriň biri ýagny iki öýüň horazy diýýärler ýa-da bir şeýle. Iki oçuň kellesi bir gazana bäs. Ýöne aýalym bolsa oňuşjakgäl ekenikda. Şeýlemi? Balkan jana Alla kuwwat diýmeli bolýa diňe. Hawa şoňa şoňa orden bakmaly. Her kim şeýdýä weli.

Bu utulsa sen utulýaň. Näme garşydaş? Men gaýtam utulsamam özümkiden utulaýyn diýip bar. Şeýlemi? Ýörite saýladyňmy garşydaşy? Ýörite oba. Özümden üstün adamdan utulasym gelýär. Sebäbi ýaryş diýlen zat şeýle bir zat. Bilýän zady, hemme zady bilibem utulyp bolýar. Asyl Myrat molla bolsun diýýäňmi özüň? Onnoň meňki şeýle. Utulsamam özümden ökde adamdan utulaýyn diýen ýaryş bilen girýän.

Ýok, iň soňunda, ýok, iň soňky a ýönekeý sorag bolýar. Ýöne şondan häzir in, indiki ýa ondan aňyrky, hawa, ikinji tapgyra geçeňde birazjyk kynlaşýar-da. Onnoň bi näme-de bolsa Näme? Näme, näme? Şu wagt näçinji ýyl? Kimiň ýörümki? Ana bir ýörümki. Hormatly tomaşaçylar. Durun men kalkulýator aýdýan. Dur dur kalkulýator alma sen google girjek bolýaň. Ýok ina kalkulýator. Ýüz bir ýüz kyrk ýyllygy belleneli Aşgabadyň. Iki müň ýigrimi ikiden bir ýüz kyrk aýyraly. A segsen bir bolýar. Seýem. Klkulator ýa. Näme, näme diýýäň? Näçe boldy? Bir, iki, üç. Aşgabadyň. Jogabyňyz. Bir ýüz kyrk ýyllygy belli edildi-dä. Ýok, öňden segsen bir bolýa. Ýok, dur. Dur, gara şo. Bulaşdyrdy meni. Eý, Goltepe söweşi bilen şeýdip bulaşdy kelläm. Ýöne segsen bir diýip eşitdim, ýeri okanym bilen. Aw, segsen. Segsen bir. Ýok,

Ikisinden birini saýla. Ýa ýigrimi dört, ýa segsen bir. Bir, iki, üç. Segsen bir. Segsen bir diýdim. Şeýlelik bilen hem ahyry zehin bäsleşiginde Myrat Mollaýew bir sowala ýalňyş jogap berip, Maral Deziodan yza galdy. Maral Dezio muň yza galmagyna sebäp bolaryn öýdýär, emma Myrat Mollaýew hakykatdan hem dogry jogaby berdi, bir müň sekiz ýüz segsen bir. Bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda rus patyşasynyň goşunlary gelip, hawa, Skobelew birinji ekspedisiýa, ikinji ekspedisiýa. Şo Gökdepe söweşinden soň, Gökdepe galasy synandan soň, Aşgabat diýen obaň çäginde şol harby ýerleşýär-de, şo ýerde-de Administratiw administratiw merkez bolup gaýdýar. Kaşgar şäheriniň taryhy hem şondan başlanýar, bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýyl. Indi birinji tapgyryň soňky sowallary. Gadymy grek aktýorlarynyň örtügindäki haýsy reňk kesel aňladypdyr. Ýagny grek aktýorlary gadymy Gresiýada Myrat Mollaýew bilýänler öz ugry maskada çykyş edipdirler-de, örtükde. Haýsy reňk keseli aňladypdyr? A. Ak B. Gara C. Gyzyl D. Sary. Ýa gyzyl ýa gara, gyzyl-a ganyň reňki, gara-da çuma, garalyk kesel-dä. Gara reňk gowy reňk şoň üçin gara bolaýsyn. Gara reňk gowy görýäň. Diňe şoň üçin hem diňe şoň üçin. A keseli aňladýa ol. Gara reňk. Gara reňk keseli aňladýa diýip düşünýäň indi. Ýok, ýöne grekler şeý diýip pikir eden bolmaga. Ýo, şu muny pylança ýyldan soň Maral deýje şuňa gepleşik gelerde şeýdip şuny saýlar diýip. Kömegem aljak däl. Ýok. Ýok. Gara. Garamy? Gara reňk hiç halanmaýardy. Hiç ýurtda-da, hiç milletde-de, hiç döwletde-de gara ha, ýöne näme üçindir hemme kişi gara reňkde, lukman garderobynda bir gara eşik bar. Gara klassyka reňk. Ýöne onda-da gara reňk halanmaýardy, gara reňk. Her bir reňk bir zady aňladýar bileň. Her bir reňk. Indi dünýä tarapyndan meselem hamana Mana, gök geýseň, meselem, şu gün meň günüm diýdirýän, meň günüm diýilýän reňk. Şonuň üçin gökmi? Hawa, ýok, men utýan diýemok. Umuman, ýöne umuman aýdýan-da, aýar bir reňk bir zady aňladýar. Ýöne grekleň keseli nämäni aňladýanyny men

Görnüp dur-a haýsy brendiň kesel aňlatjagy. Häzirem şu operatorlardan soraýyn-a, şu operatordan soraýyn. Ýok, gyzyl bar, haw. Haý, haýsy reňk kesel aňladýar diýip düşünýäň sen? Şonuň üçin ak kepdermi siz? Gyzyl! Ýok, gyzyl gan, belli zat. Ýöne gyzyl köp ýerde köp uruş, urşy aňladýan zat, gyzyl reňk. Ata, agressiýaň reňki-dä. Garalyk eýýäm smert simwoli. Keselli adamyň reňki näräk bolýar, gara bolýarmy? Keselli adamyň reňki ha saram bolup bilýär, ony jylk sary diýýärler-ä türkmen. Ýok, bolýar, men gara reňk gowy görýän. Gara reňk gowy görýäň, şeýlelik bilenem Myrat Mollaýewiň şu gün gök reňkde köýnek geýip gelmesi oň şu gün günlügini aňlatdy. Maral Dezio ýalňyş jogaby berdi. Gadymy grek aktýorlarynyň örtügindäki Sary reňk keseli aňladypdyr. Bolýa. Aha. Näme çykdy? Bola özüňe degişli, teatra degişli sowal saňada. Myrat Mollaýew, dogry däl, Medeniýet institutyny tamamladyň. Bolýa şeýtmek nämä gerek şu wagt? Şu zat şeýle bolýa, neme etmek. Şunça giden zat edip, onnoň hä.

Ana men bilýän şony. A. Drama B. Komediýa C. Tragediýa D. Fantastika. Näme? Sen özüň. Haýsy drama žanry gadymy grek dilinden terjime edeniňde. A. Žanr. Žanr. Hawa. Haýsy žanr? Žanryň ady grek dilinden terjime edeniňde geçiniň aýdymy diýmegi aňladýar. Drama, komediýa, tragediýa,

Myrat Mollaýew ugruň o däl hakykatdanam ugruň komediýa ýöne şu gün saňa komediýa kömek etmedi tragediýa Çynyňmy? Tragediýa sözi gadymy grek dilinden terjime ederekde geçiniň aýdymy diýmegi aňladýar. Tragediýa. Geçiň aýdymymy? Geçiň aýdymy diýmegi aňladýar. Geçiň aýdymy. Gadymy greklerde bir däp bar eken-de, ol ýaňky grek hudaýlary bilen baglanyşykly däp. Ýa-da geçini ýaňky nime, gurban edýän ekenler-de, şonda geçi çekreýän eken-de. Şondan gelýär. Geçiniň aýdymy, tragediýa. Mümkin. Ine şeýlelik bilenem, näme, heriňiz bir gezek utulyňyzmy? Birinji tapgyrymyz. Birinji tapgyr utduk diýeli. Birinji tapgyrymyz tamam boldy. Biz häzir ikinji tapgyrymyza başlaýarys. Ikinji tapgyrda gatnaşyja berjek sowalymyň mowzugyny, ýagny temasyny garşydaş saýlaýar. Temalar şeýle, geografiýa, ýurtlar we paýtagtlar, biologiýa, saglygy goraýyş, himiýa, fizika, astronomiýa, haýwanat dünýäsi, hasap, taryh, tapmaça. Mekdepde haýsy sapakdan bäş degellediň Mara? E taryh esasym. Bolly taryh. Ýene bir taryhdan men bilmedim. Taryh. Bolly şeýlelik bilenem. Häzir bu gider ilki durmuş obşinasyna. Bol. Taryhdan Maral size şeýle sowal.

Dört görnüşem jogaby bar. A. Ýüz. Näme ýüz? Bir ýüz on alty. Ýyl. B. Bir ýüz on alty. C. Bir ýüz dört. D. Bir ýüz on. Ýyl, hä? Hawa, ýyl. Müň. Hawa, bir ýüz müň. Ýyl, ýyl. Ýüz ýyllyk söweş näçe ýyl dowam etdi? Hawa. Ýüz on alty. Ýüz, ýüz on alty, ýüz dört, bir ýüz on. Ýüz-ä däl. Sebäbi men şu söweş barada okapdym-a, ýüz ýyl diýip, ýöne şeýdip aýdylýar, ýüz ýyl rowno dowam edenok. Ýöne şa ýa ýüz dört, ýa ýüz on alty-da. Ýöne men ýüz on alty diýip berýän. Ýüz on altyny saýlaýaňyz. Hiç kime jaňam etjek däl, kömegem sorajak däl. Ýüz on alty. Berekella, taryhdan bäş çalýan ekeniňiz hakykatdan. Bäş, taryhyň gowaran predmetim. Hawa. Angliýa bilen Fransiýanyň arasyndaky söweş jemi bir ýüz on alty ýyl dowam edýär, taryhda ýüz ýyllyk söweş diýip adalýar. Dogry. Indi siz Myrat Mollaýewe beriljek sowallaryň mowzugyny aýdyň. Paşa diýmiň ýa? Maňa elmydama ýylan diýýär Myrat, şonuň üçin dawa haýwanat dünýäsi görsün. Haýwanat dünýäsinden sowal. Saňa ýylan diýýä? Näme üçin ýylan diýýä? Gowy görýän-de prosta. Hä, ýylanlary gowy görýäňiz. Öz ýylym ýylandyr. Hä, ýylyň ýylan bolany üçin. Şeýlemi? Hä. Haýwanat dünýäsi. Ýer ýüzünde iň uly ýyrtyjy haýwan haýsysy? Kömek etseň bolýarmy? A. Kaşalot B. Ak aýy C. Gaplaň D. Ýolbars. Belki bir näme kit bardyr, şol. Kaşalodyň näme? Kaşalot, bu kitiň bir görnüşi. Kitiň? A, onda meň dogry kşalot onda. Sini kit iň uly. A, kaşalot, B, ak aýy, C, gaplaň, D, ýolbars. Ýok. Akuladanam ulusy bar a. Kşalot, sini zat bar, kit bar. Näçe tonna. Ýok, bilýän, uly, ýöne o ýyrtyja girýämi, girenokmy, şony bilmeli. Balygy ýer, eti ýer a. Olam bir podwoh bolup bilýär dogry diýýäňiz ýöne balyk ete balygy ýe. Ýok seret iň güýçlimi ýa iň ulymy. Iň uly. Kaşalot ondan näme ýolbars gaplaň. Ak aýy. Ak aýy ha. Ýo onda şo demedir ýaňky kaşalodyňa bilemok näme zatdygyny. Diýýän kaşalotyňyz çyndanam sinikit bolsa.

Ýöne şu kaşalody näme? Aýagyňam käbir ýyrtyjy bolýamy? Saýla. Ak aýy, kaşalot, gaplaň, ýolbars. Haýsy?

Şonda şo ýazmyş, kaşalot, kaşalot. Aý, bolýar şo, bar şo kaşalot. Şeýle. Ýene-de maral diňledim-dä-ow. Şeýlelik bilenem. Hawa, meň sim atma. Maral Deziony diňläp, sen örän uly ýalňyşlyk goýberdiň. Eger Maral Deziony diňlemedik bolsaň, onda sen. Utulardym. Kaşalot. Kaşalot. Dogry. Diýjek bolýanym, kaşalot diýlen zat, meselem, aslynda kit.

Kymeti yok dayanki. Meni na şonya köp okamaly gowaryan eti iň kiçi janda iň özi şony duraýsana şony sini kit dip ýazylgydy. Hä bu ýöne-de men bermelimi? Kişilot dip Hawa ikinji tuwalam sen ber. Aýtda bol haýsyndan bereý? Ýene şu taryhdan owus ýokla ber taryh. Bolmany özüm barlaryn. Tapmaça, haýsy? Ženşina gawarir, ženşina. Hä, taryh. Taryh. Boldy onda. Taryhdan size şeýle sowal. Ýaňky sowalyma-da gaty siz üçin aňsat boldy. Ýok, aňsat däl, prosta bilýädim. Bolýa. Ýok, indi ondanam aňsadyny berjekdi. Frans Ferdinandyň öldürilmegi. Ýa Frans Ferdinand kim? Bu wapşe o belli. Birinji jahan urşunyň başlanmagyna sebäp boldy. Aha, sebäp boldy. Ýöne şol gün diňe ertsgersogyň özi däl-de, oň ýene nämesi öldürildi, a. Aýaly, b. Ejesi, ç. Çagasy, d. Gaýynenesi. Leşli gaýynenesi-dä, gaýynenesi öldüren üçin toý edibilýär. Urş etmez diýýär. Indi Birinji jahan urşunyň başlanmagyna sebäp bolan ýagdaýlara bilýäňiz. Şo gün şol Frans Ferdinandyň diňe özi däl-de, ýene nämesi öldürildi? A aýaly, B ejesi, C çagasy, D gaýynenesi. Pust budit gaýynenesi. Indi käbir gelinler tüweleme gaýynenesi bilen şeýle gowy gatnaşykda, ýa-da käbir giýewler hem gaýynenesi bilen şeýle bir gowy gatnaşykda, dogry dälmi? Meniňki gaty gowy. Gaty gowy o Beter gowy. neme. Hersi aýry bir aýdýa ýaşy. Aşgabatdaky ejem. Hawa. Aşgabat. Tüweleme. Bolup biler diýýäňizda. Belki. Şeýlelik bilenem Maral Dezio taryhdan bilýän diýdiňiz, ýöne Frans Ferdinandyň ol gün diňe özi däl-de, Aýala möllerli. Gaýynenesi däl. Bilmedim. Men o soragy bilemokdym men hakykatdan men prosta nougat. Tak indi men saýlamalydym. Hawa, Myrat Mollaýewa haýsy mowzukdan sorag bereliň? Tak has hasap kyn, himiýa kyn, fizika dawaý taryh bolsun menem kömekleşeýin. Ýok, Maral, fizika, himiýa, matematika minus nol men şondan ber.

Gadymy grek elipbiýsiniň ilkinji harpy näme? A. Epsilon B. Beta C. Alfa D. Delta. Himekçem bilýän alfa. Ýo alfa alfa bara notaň başy dämi? Do notaň başy. Ýok, alfany başda sazawat edende şo başy, hä onda alfa, olam şo welin grek. Grek diýdiňmi? Hawa grek.

Ösümlikleriň gündiz kömürturşy gazyny özüne siňdirip, kislorod çykarmak ýagdaýyna näme diýilýär? A. Regenerasiýa B. Genezis C. Botulizm C. Fotosintez.

Üçünji, ýok, hawa, üçünji gezek instituta ekzamen tabşyramda, eý, indi birinjiden-ä, kak obyçnyý, her gezegem geçýän, bilýäňmi? Indi ikinji gezek, ikinji gezek birinji öz spesiňden geçýän, indi ikinjem taryh-da, edebiýat we taryh. Onnoň bar-a, indi näwagt-a, eý, wapşe-de, okaýyn-laý diýen boldum, bilýäňmi? Ýene-de okalma diýse, iki günüň içinde sen näme okajak, muny öň okamadyk bolsaň. Onsoň irden geldim welin, bara, indi erkim garaşyp oturýar-a başda girmäge, bilýäňmi, şeýdip otyrys welin, gapdalymda biri aýagalygyndan okaýar, bilýäňmi, i depder, depder, e, Alla bir depderiňi ber-de, bizem okaýaly, bilýäňmi, Hudaý welin üstümde, Alla şaýatdyr-a. Şo sorag düşýär diýeňmi? Şo depderi aldym, birinjisini açdym. Açdym edebiýat näme? Şony okadym hä. Bilem a bu işte. Gün başyny açýaň bir buran soňuny açýaň a. Yzyny açdym weli Seýitnazar Seýdi. Şony okadym Olýaja Mollaýew boldy. Girdim. Ýagşy birlenji girkitdi meni iň soňunda.

Şolar ýaly udaçny zat bolup bileýine şu wagt şol maralda boldy diýende hawa şowluk boldy ondan. Ýöne men şu wagt birinji azajyk skromny bolup diýdim tab biologiydan bilýän zadym köp dogan diňe sintez däl kän ýöne şeýdemi göni fotosintez ýadyma düşdi. Meň bir degişme ýadyma düşýär zalogiýadan bir ekzamene taýynlanýar diýýär biri onsoň şu näme bilýäň diýenlerine hiç zat bilenok diýdirmäýinle diýip

Gaparak satsaň düýşüne bit bolýa. Bitiňe dört görnüşi bar diýip bite geçýä diýede. Dur diýip molum göze çekip berýä diýä on balyk düşýä diýede. Aý balyk suwda ýaşaýa, suwda ýaşan üçin endamyna teňňe bolýa. Eger balyk gury ýerde ýaşan bolsa endamyna tüý biter. Tüýüň içinde bit bolarys bitiňe dört görnüşi bar. Ananda Myrat Mollaýewe näme mowzukdan beýle giň.

Ýok, nämedirlaý, bar utur, utulaýyn, näme, Atlantiçiskiý okeanyna. Ýok, dawayç beýtmäli, logiçiskiý pikirlen, iň uly okean haýsy, Tihiý okean, na, wpadinalaram ýerde bolup bilýä, göwrüm uly ýerlerde, pust bu Tihiý. Näme, ýok. Boş many. Atlantiskam kiçi-dä, Atlant, ýü, Atla, awa, Atlantiçiskiý okeanyna. Näme üçin beýdýäň, kömek edip dur-a.

Tapmaça. Hehil tapmaça barda birader Mergen aganyň tapýan tapmaçalary Alty sany käse dur. Başdaky üçüsi boş, soňky üçüsi suwly. Nädip şol käseleriň suwly suwsuz bolup gezekleşmegini gazanyp bolar? Diňe bir käsä eliňi degirmäge rugsat berilýär. Ine göz öňüňe getiriň. Ony goýmaly bolýaňyz getiriň alty sany käsäni suwsuz dolyň. Getirdik Hazabeda. Başdaky üçüsi boş. Hawa.

Iň nijis sapagy, iň halamaýan sapagymyz bar. Myradyňkam, meňkem fizikadyr-a. Hormatly fizika mugallymlary, bizi bagyşlarsyňyz. Ýok, ony almaly ýok, men hiç Näme üçin? tanamam. Ýa geografiýa beripdimmi? Daba belki bilersiň ýurt we paýtagtlarda Ana, aňsat bar, ýaşaýan. belli ýaly. Ýurtlar we paýtagtlar. Aňsat, şu geýmäkäňi aýtdyma, bu gezek aňsat diýdim saňa. Ynanaňok, ine aňsatjak sowal saňa. Ýurtlar we paýtagtlar. Eşdilýän döwleti bir beriň. Eşdilýän döwletler-dä. Eşdilýän döwletler. Rim papasynyň resmi rezidensiýasy haýsy döwletde ýerleşýär? A. Italiýa B. Watikan C. San-Marino

Ýok. Neme, umuman, şo tarapdakylar has köp neme uýýada. Ispaniýa däl. Ýene bir näme diýdiňaý? San Marino? Aýyp bar şo. Watikan. Watikan bolsun.

Ýok men seni wapşe günäkarlamok sen men günäkarlajak bolsam men şu gepleşige gelmegime sebäp bolanyň üçin günäkarlamaryn men seni. Watikan. Watikan. Maralyň. Waralyň. Mara. Maralyň kömegini tapyň. Sen ýaňy men kömek etdim bula indi maralam maňa kömek. Awukmaly.

Zehin bäsleşiginiň üçünji tapgyry. Üçünji tapgyrda diýseň aňsat Milli Liderimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen çapa taýýarlanan Paýhas çeşmesi atly bir gowy kitap bar. Şol kitapda-da türkmen halkynyň gadymdan gelýän atalar sözleri, nakyllar jemlenen. Ine şol nakyllardan atalar sözlerinden ýörite size sowallar. Arasynda rus sözlerem bar, iňlis sözlerem bar, suratlar bar. Boş durýan welin şol paýhas çeşmesindäki haýsam bolsa bir nakyl ýa-da atalar sözi emele gelmeli. Maral, başlaýas. Siziň sowalyňyz-da şu. Birinji suratda näme görýäs? Ot. Ot. Ikinji. Suwuklyk. Hawa. Aşakda. Odun. Odun. Olam eýýäm çapylan odun. Hawa, çapylan odun näme edip biler? Eý, gidip Daşap barýar. biler. Daşap biler. Diýmek, indi e, rus sözlerini hem okaýas. Si- Zenit. Zenit. Zenit bar. Ýöne aýdymçylar elinde gyzykly bolýarlar, ha? Eý käbir rus sözlerini ýa iňlis sözlerini gülkünç edip okaýalar ol. Blogerler kyn bolýarlar blogerler bular rusçada bilýär iňlisçede bilýär türkmençe zordan bilýär diýmeli. Bolýar. Ýok men türkmen dilini gaty gowy bilýän. Ýok sen gaty gowy bilýän hakyky. Oduň oduň gadyryny kim biler? Oduň gadyryny kim biler, aňyrky adam näme edip otyr? Üşäp otyr. Oduň gadyryny üşeýän. Üşeýän biler. Odunyň gadyryny kim biler? Çapan biler. Äkiden biler. Daşan. Daşan biler. Ana, berekella. Ine. Oduň gadyryny üşän biler, odunyň gadyryny daşan.

Tüýs ýüregimize edil daşa ýazyň edip ýazmaly sözler şu. Birinji birinji ikinji söz näme suratda? Alla. Alla Alla. Ýok. Ýok. Aňyrda surat bar diý diýmek. Alla Alla diýmeseň Näme etmez diýýär? Işiň oňlamaz. Işiň. Ýa-o. Ýa-o, işiň oňlamaz. Alla, Alla diýmeseň, işler düzelmez diýýär. Türkmen halkynda şeýle gowy atalar sözi bar eken, şol Paýhas çeşmesi atly kitapda. Alla, Alla diýmeseň, işler düzelmez diýýär. A, spletni. Sen ýüz ýörite blogerlaň bar. Hakda Blogerlaň. Hawa, siziň temaňyz. Spletni prosledić, daýti beda.

Myrat Mollaýew. I. Ty. Ty diýmek näme diýmek? Bolýalaý, beter etmesene. I ty perwy ulybnýoşsa, wdahnyt i wyýt ýa näm, wyhyýt. Ýa ol ulybasda däl, ol agyz diýmek, agyz. Hä-hä. Senem bir agyzdan Çykar sizem. Sizem. Sizem bir agyzdan çykar. Ýok, senem sizem. Senem bir agyzdan çykar, sizem. Käbir ýaňky näme diýen edepsiz adamlaryň bir gatnaşygy bar-da, özüňden epesli ýaş kiçi tanamaýan adamyňa Ýa sen diýlenok-da, siz diýip ýüzlenilýär. Iňlislerde sen diýip sözem ýok. Senem, sizem ýu-da, ýu, ýu, ýu diýip ýüzlenýär. Köpüsine sapak-da, paýhas çeşmesinde ene. Sen-de bir agyzdan çykar, siz-de diýýär. Ine şeýlelik bilen ýurdumyzyň meşhur Ak kepder studiýasynyň zehin bäsleşiginiň nobatdaky sany tamam boldy. Gatnaşan myhmanlarymyza Maral Dezio hem-de Myrat Mollaýewe köp-köp sag bolsun aýdýarys. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun!